O yɛli mi ni Thomas Partey ni ŋmɛri Black Stars ni o daa kuli kpaŋdila o maŋ fine ni ka biɛla ka o daa kpaŋdi o maŋ ni until ka o ti chaŋ ti deei musulinsi ni o ni deei musulinsi naai ni bɛ lahi bɔŋɔ o bolli maa ŋmɛbu din kpalim shɛli. Wula ki tum ni tum beri ka zia n bori nim ti heaven? Kaman how? Wula ki nyɛ vinyɛɣu daan ka yei tum n la two four seven? Kaman how?
Abdulbasi Kuitira Kaman How Program zuɣu yuŋ paaya ka buɣi noongu kum yirigi tiŋ na ka o bɔhi ni buɣim lu ni paɣa kpɛm n-faai siɣi. Lala n-nyɛli bɛ kaali m-bala a vuɣi noongu lahi kumya tiŋ na a yina ti bɔhi ni buɣim bala yaa ŋɔ maa ŋuna a dana a paɣa n-dɔɣi bidibigi ka ti kuhiri ma? Eeh ŋɔ yaa. Di ku nyɛ shɛli kam a yi nyɛla new to this channel ti yɛn ka a subscribe eh, ka nyɛri ti content anytime ka ti zaŋ bahina. It's about eh, one guy on social media, Facebook and he's a YouTuber. Eh, bɛ booni o la Bongo Ideas, Bongo Ideas. Eh, o sitiri mi in South eh, yɛnɔŋ polo ka o be a bɛ ka o tooi zooi ka o yɛtɔɣa pam nyɛ controversies kama eh, o bɔrila yɛtɔɣa yɛtɔɣa yɛtɔɣa a ni tooi te eh, try ŋmaa ti episode shɛli I don't even know whether try ŋmaa okay yeah it was there eh, o daa yɛliya ni Black Stars ni chaŋ World Cup maa ni ka sheeni maa ni bi ŋmahi maa ni it doesn't represent Ghana eh ni bi ŋmahi maa bi representiri Ghana ni di tumi ni bi gobi kente nima ni din ka di yɛn representi Ghana because ni bi ŋmahi maa eh like ti yaa bi saɣi ni ti representi Ghana kamaa ti North ŋɔ nima n tiɛha ni ti yaa di yi bi saɣi ni bi zaŋ ti chinchini bee ti ti tani n zaŋ representi Ghana in a global face so fine tiri a cheri yɛtɔɣa zali ka di garigari after Ghana ni exit from the world cup or a lan duna ti yɛl o yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa ŋuna yaa ti ni tooi zooi ka ti yɛri shɛm ka a baŋ ti ni tuhiri tɔbu shɛli maa ti yɛn yɛl jihaadi tɔbu n-nyɛli. Eh, try mi ka ti midfielder Thomas Partey eh, ka o convert bee ka o niŋ tuuba leei musulimi. To bongo ideas ya yina nti va shinkaafa mɔri ya niŋ o zuɣu ni yaha ka yɛli o ni yɛli shɛm bɔŋɔ. Di caption maa m-bɔŋɔ. O yɛlimi ni Thomas Partey ni ŋmɛri Black Stars ni o daa ku kpaŋdila o maŋ fine ni ka biɛla ka o daa kpaŋdi o maŋ ni until ka o ti chaŋ ti deei musulinsi. Ni o ni deei musulinsi naai ni bɛ lahi bɔŋɔ o bolli maa ŋmɛbu din kpalim shɛli. Ti squad maa ni mi yaa entirely example m-be n yɛli yɛtɔɣa shɛli din ni ka kana n-ti chɛbisa ka ŋmaligi m-be n yɛli li kaman how zuɣu nyɛ ŋun nyɛ ti viewer a comment ka ti bɔra ni ti labina with an episode on him. I comments ka ti yɛn zaŋ ŋmaai li. Eeh! Tɛɣu ti kali yaa, Dede Ayu yaa, Sule Mutari yaa, eeh, Kudus yaa, Sualisu yaa, Jordan Ayu yaa, Baaba Rahman yaa, eeh, o yuli maa Fatawu beni, ka Fatawu beni, bɛ niriba ayi n-nyɛ ba, ka Kamaaldeen beni, to n-chɛya niriba awɔi m-bala. Niriba awɔi m-bala. Ti mi bɔrila niriba pia na yini. Ti bɔrila eleven players. Hali gba ka ti goal la maa puuni ka Fatau Dauda or something ka o beni. So is it that o ku bɔrila controversy ka yɛli la a yɛtɔɣa ŋɔ maa bee bee Ghana so ku kanimi din yɛn garig o?